Preparéieren einfach mat dranner, dat geet alles mat Meen. E Lorbeerblat kënnt nach mat dranner, zwee Neelcheskäpp. No 10, 15 Minutten kromperen, nach enker 10 Minutte lafe loossen. Zum Schluss, oh den Damp fort, zum Schluss maache mer nach e bësse Ram dranner, natierlech nach Gewürz. An dann hu mer eng gutt Lëtzebuerger Bounengewürz. Gewürzer mat dobäi. Ass dat déi kleng Variant fir an de Bësch? Hei ass déi kleng, hei ass déi kleng wou ech mat an de Bësch wëll.
Als nächst man mer eis Béinercher derbei. Sinn déi frësch aus dem Gaart? Déi do si frësch aus dem Buttek. Da würze mer schonn well. Ech würzen ëmmer d'Saache gäre schonn eenzel. Dann hues de nämlech ëmmer schonn de Goût och an denger Mettwurscht mat dran, an denge Boune mat dran an dann herno nach eng Kéier würzen. Dat gëtt alles a mengen Aen, a mengem Kapp, Dat sinn also déi kleng Tricker. En anere Goût. Dat sinn déi kleng Geheimnisser, déi s du elo hei. Déi kleng Geheimnisser, wou der herno sot, Ooh, Stärekach. An 't ass dräi mol näischt.
Lo läsche mer d'Feier.
Hei. Eis Blietchen dran. Mir huelen net een, mir huelen net dräi, mee mir huele ganzer zwee Neelcheskap. A ah, schon mat der dräi dra geit.
Wann der lo natierlech higéint goen, Dir kënnt dat natierlech och lo nach mat wëlle Kraider verfeineren, déi een se nach ronderëm fënnt. An nach Brennessel derbei maachen. Fënnt een och de Som vun der Knoblauchsrauke am Moment, den schmaacht och ganz peffereg, dee fënnt een nach Eventuell e bëssen. Ansonsten geet elo sou lues a lues d'Zäit vun de Wuerzelen un, déi ee ka sammelen. Vun der Schafsgarbe zum Beispill oder sou weider. Dat ass dat, wou elo d'Saison ugeet. Denkt just ëmmer dorunner am Hierscht Richtung Wanter sinn d'Kraider natierlech erëm ganz anescht ze erkennen an nëmmen dann, wann Dir Iech och sécher sidd, datt et dat ass, da sammelt et och. Réischt wann een d'Kraut an all hire Joreszäiten erkennt, da weess een och, ob ee se wierklech kennt. An iesse kann. An iesse kann. Sou, da kucke mer emol. Seit schon gut aus, he? Komm mir kucken, wat man net gesinn. Ja.
Wa mé gesinn et. Mun och schon enker geschmaacht. Grompere sinn duerch. An äh, hie je den Rofuelen. An dat ass na mer warm och mat den Händchen. Hui hui hui. Gude Schotz Ram nach dobäi. Oh, komm ganz, he? War schon da schon. An dann hun eng lecker Boune Schlupp bei dem Dakota Feier gemet. Si der hongereg?
Ja gut bis hin.
Also die Stimme aus dem Orf gell, gesin se lo schlech, mee Nathalie. ass och derbei.
A well mer keng Luucht dobäi hunn, hu mer einfach esou Becher. Hei Nathalie, ech mengen du bass dat éischt, hä? Du kriss d'Schësselchen. Merci. An dann kanns du eisen Ofspann maachen.
Köstlich.
Tiptop. Wow.
Riecht gutt. Gutt gekocht, Leni. Merci.
Wéi der gesitt, bei eis gëtt et haut nach e bësse méi eng spéit. Dakota-Hall gesinn, mir hunn dobäi gekacht. Vill Spaass bei eise Videoen! Tim, wat mussen d'Leit nach man? Ech weess net, mee bass du fäerdeg mat quaken? Ech hunn Honger. Nee, natierlech abonnéiert eise Kanal, wann der wëllt weider um Courant bleiwen, wat mir esou alles zwaffen an voilà, also. Elo kriss de z'iessen.